I whānau au i te taha o te rori. Kuinive au e haere rori nei nā wā katoa. I tēnei wā hoki, kua panapanaia ngā tamariki ka haututū ana. I a mātou e taki haututū ana, kāre mātou e panapanaia. Ka tōia kētia mai mātou e ngā kaumātua kia noho i te taha i a rātou. Kāre e panapanaia. Kāore i pīrangitia kia kōrero Pākehā ki roto i te whare. He riri ō rātou ki tauiwi, he iwi kino, te kāwanatanga e tini anga, e teka, e kaiā. Wērā āhua hoki, he āhua tonu tērā, kau e tukua tō tuakana koia anake ki te haere, haere anō koe ki te mau tō tuakana. Tieki, hāpai i tana wahine ki whānau mai i ngā tamariki, pēnei au he hāwini tērā mahi te tieki. Engari he tikanga tonu tērā. Tokorua o mātou rua taniwha, te raukawa rua nei tētahi, ā, kua hākai atu a tētahi. Nā, ko te hākai atu ana he kaitiaki. Māra ake anau ki ētahi o rātou i whakamoea, ka tōia atu. Ngā tama, ara mai, ara mai, ana, he tama wā ine kei ko rāra kua oti te waka rite, nē? No ia tō tarau, ana tō kōrua moenga. ana, kua pērā anō ia, ana ka uru atu, me te waka maha anō i roto i a rātou. Te Onehou Phyllis tōku ingoa. Tōku maunga ko Pūtauaki. Tōku awa ko Rangitaiki. Tōku papa te puake ko Te Teko. Tōku marae ko Kōkōhīna, te tipuna whare o Ruataupare. Whare hokihoki o te ngāwari, o te hapū ko Te Pahipoto, o te iwi ko Ngāti Awa, o te waka ko Mātaatua. Kia ora, tēnā koutou. Me pēnei taku kōrero kua puta mai i Taranaki, ana, ko te tikanga o te kōrero Taranaki wānui. Parinene'i, Taranaki te maunga, Parinene'i ki Matemateaonga. Te Whakaipurangi Waitōtara, Taipakē, tatū ki te ngutu awa Wanganui, ana, koira mātou o Taranaki wānui. Engari, he toronga atu anō kei roto o ngā puʻi i te taha ki taku taueke. Nō roto o ngā wā, ngā puʻi, Koinei au e tau nei te ui rangi Eruera Waikere Puru. Tēnā koutou. Taku inoa ko Te Uru Hinamakaari, engari ko taku inoa ake i a au e paku ana, ko Te Uru Hina Tiakiwai. Ā, nō Tūhoe au, ahakoa te taha o aku iwi ko Te Arawa. Waikirikiri taku marae. Ko Parekōheta ko Mauna, ahakoa tērā Mauna o tātou a Mauna Pōhatu. Kia ora. Ko aku hapū, ko Hāmua me Ngāti Mura. Ko Mereana Moki Kiwa taku ingoa, nō Ngā Taren, nō Ngā Stirlings, engari taku ingoa ko Mārena ko Hutchin. Te hapū ko te iwi ko Whānau-a-Wapanui, te marae ko Wairūrū, ko Maruhārimuri te whare tūpuna. Um, he nui ngā aku here, te here ki te waipounumu, ki te taha o taku tipuna, ki a Duncan Stirling, um, no Ngāti Māmoe, Ka moe i tuku tipuna i a Mihi Kōtukutuku, ko Whānau Apanui, engari tōna here anō hoki ki te, ki Ngāti Porou, ki tana māma nō Ngāti Porou. Um, koina ko. I te wā i whānahu mai ai au, Kua mate atu tētahi o mātou to moku whaea i te rā tonu i whānau ai au a Waeanuku. Ka nanao atu a Hoko mātua ki te ingoa o tō mātou whaea hei ingoa mūku. Ko taua ingoa ko Te Onehou. E hoa, karekau tonu ahau e mōhio. I a au mai taku ingoa i hea, engari e mōhio ana hoki au ki taku whaea nō Te Warahui. Nō Te Warahui. Oe nō koira tōku whakaaro te aua nei, nō reira taku ingoa. Kare kau anō au kia rongo i tētahi atu, kare kau anō au kia kite i tērā ingoa i roto i ngā whakapapa, kare anō au kia kotahi noho te wahine i kite ahau me te ingoa i rite mai ki tōku, nō Te Whānau-a-Apanui. Ae, ko Te Onehou Blue e te ingoa taua tamaiti nei. Ana, koe ra ana ke, ana, koe ra ka mea hau, a, no hea ra to maua ingoa? Kare tonu hoki au e mohio. A, taku ingoa i, i ingoatia au i te tipuna nei a Mokikiwa, i te wa i tau ai nga waka ki, ki te, a, Whangaparāoa, ka whānau te kōtiro i te wā e rerea ngā moki i te moana, nā, ko ērā tērā e ingoa ko Moki Kiwa. E rere ana hoki tērā ika reka i tērā wā. Kia ora. Ana. Tōu ingoa e uru, nō hea ake tērā ingoa? Ā, he tipuna ki te Taku taha Te Arawa. Ki Taku taha Te Arawa. Ko tēnei ingoa, ā, mea tapa mai ki a au e ōku mātua, engari nō runga i te āhuatanga i eke mai o roto o Ngāpuhi taku taueke, ana, he anga pērā Te Mutungaiho, Eruera, Waikerepuru, koirā tonu te tupuna o roto o Ngāpuhi. Ā, i ahau e pakeke haere ake ana, e haere ana ki ngā marae, ō mātou kuia, ka whakahuahua ana i ō mātou ingoa, nē. Ka whakarite kētia mātou e rātou, ā, ki wētahi atu. o ngā whanaunga. E māra ake ana hoki mātou ki tētahi anō o mātou, ka tae atu ana ki te marae, kua kī mai ngā koroua, ngā kuia, Oh, tēnā koe e roto. E, ana ko te ingoa ake o te ua, tēnei o mātou ko te mātāmua, engari, ka kite mai ana kua kara mai, tēnā koe e roto. Ana ko te hāroto hoki, ana koirā tō mātou koroua, nē. Ana whakaritea rātou te tamaiti nei na kia te hāroto. Ka kite atu ana kua kī atu, ā, e roto, kei te pēhea koe. I te wā i ahau ki tōku ingoa, ka tae atu ana ahau ki te marae, kua kī mai ngā kuia rā ki a. E ore, tēnā koe te wahine a Pipīmoni. Āe, ka kite mai nei a Kami, ā, ko te one hou, te wahine a Tīpīro. Nana mau tonu atu tērā. Ahakoa, ka haere au ki hea? Ō, e one, tēnā koe, te wahine a Pīpīmana. A koe tēnā? Koirā te tāne a te wahine a tō ngātou whaea i mate atu rā, nē, te Pīpīmōne. Koirā tana tāne.

I ahu mai pea te kaupapa tau e ingoa i ngā, i ngā, mai te whawhai a Waikato Maniapoto ki ngā hōia taenga mai ki Ōrākau ki reira patu ai i a mātou. I reira, ka haere mai a Tūhoe ki te awhi i ngā, i a Maniapoto. Ā, nā, ka mutu katoa ngā whawhai me ērā mea, nō muri noa mai pea, ka haere taku iwi ki te hahu mai i ngā kōiwi o Tūhoe, tae ka whakahokia ki Marakopa. Kei reira, kei, kei reira e tanu ana ngā, ngā kōiwi nei. Nā, i whānautia au ki reira, koirā te tikanga o taku ingoa, te au e takoto roa, takoto noa mai, takoto noa mai ngā, ngā kōiwi o ngā iwi whawhai ki ngā Pākehā i ērā wā. Ā, koirā. Tēnā koe. Ko wō hapū i Maniapoto, whai wō hapū i reira? Ko Ngāti Uekaha. Ko Ngāti Uekaha taku, taku, taku hapū Ngāti Kinohaku. Ana ko Maniapoto. Maniapoto rā, kino ha koe, teine he tōtanga. Ah, Taku ara rā nā tūrongo i wawae ki te tai rāwhiti. Māhi nā rangi. Nā. Taku ara rā nā tūrongo i wawae ki te tai rāwhiti ko māhi nā rangi te rūmara i moe ai i ara ukawa. Nā Raukawa ko Rere, ahu nā Rere, ahu ko Mania, poto kino haku nā koha. I whānau mai au ki ngā motu o roto o Taranaki, arā, ko Pukeariki tērā. Ko New Plymouth, engari ko ngā motu tonu te ingoa o tērā wāhanga. Ana, wānau ai au ki Moturoa, engari whakaoki au ki te tonga, ki te kāinga o tōku waeine, ki roto i a rātou tupu mai ai i Taiporoenui, i roto ā mua, i roto ā Pōtiki, o Ngāti Tupaia, o Ngāti Tānewai, Ko Ngāti Hawe. Ana koina te rohe o Tāngāoe, o roto o tērā rohe o Te Āwera, o Taranaki ki te tonga. Na, tupu mai au ki reira ki runga i te papa whenua, tō mātou papa kāinga ko Piki Wahine tonu te ingoa, kāore i tino mamao atu ki te marae. Engari, ko te kāinga i tērā wā, he ōrite, he maʻi ka tū mai ki te marae, kua oro katoa ki te marae, ki te maʻi ki reira, ahakoa te tamariki, he maʻi anō tā te tamariki, engari he maʻi e muru, e uru, ngā uru manu, nē, e patu manu. Ka tapa i ngā upoko o ngā parera, o ngā tīkaokao, pēnei au, oi, mamae te manu nei i a au. Engari ka riro a, kua taunga ki te patu manu. Ana koe rē tā mātou mai, ahakoa he tamariki tonu nei. Na, ka haere atu ki te marae. Tīmatanga mai rā i te noho papakāinga. He kōkōhinau, he papakāinga, hai toa atu i tētahi o ngā marae i uira roa he papakāinga, he papakāinga katoa i ngā marae o Te Teko i tērā wā. Kia mōhio hoki koe, e ono ngā marae kei Te Teko. Ā, kei te teko tonu ake, e toru, ā, kāre noho i tawhiti atu tētahi, tētahi, tētahi, nē. Engari, ana he wehe, hapū wehe hoki. Ahakoa he hapū wehe, engari, te āhua nei, ā, ko rātou tonu anō rātou. Engari, ana koe rā te nohonoho i tērā wā, ana, te mea hoki nei, i tērā wā, āua whanaunga o tāna o rātou ki a rātou. Whanaunga tonu. Me te aha hoki, mahi tahi tonu ai. Mahi tahi tonu ai tērā wā. Ako hau kei te mahere e noho mai ana. Nā, i tēnei rā, tēnei wā nei, kua tū anō i a mātou i te wharepuni o tō mātou kuia, he wharepuni paku noa ho nei tōna. Engari, i nō muri mai kari i manaakinia e te huna haere ki te mahere. Ka wera. Engari ka owati mātou, e whā mātou nā mea wāhine o tō mātou whānau. Ka owati mātou kia tū i te whare. Te nuinga o te wā i pakeke mai au i te ngahere. Ko te ingoa o tō whare i te ngahere? Ko Te Pohotorani Mōnoa. Koirā te ingoa, koirā tonu te ingoa o te whare o Tawhito. Ka miraka kau ki ai tō mātou pāpā i waho nei, engari kua kura, kua hoki mai mātou ki Ruātoki noho ai. I noho mai mātou i roto i te nahere. Ā, te tūhana o tō mātou marae ka ono tau i a ia nei te tūhana. Ka tapaina, kōrero mātou ko nā korou o whakauhuihui nei au nā korou. Kia te pātai koe te hapū i reira i tērā wā, ahoi anō ka whakahokia ko Ngāti Mura ki reira. Ana, ka noho ko a, ko mā, māua ko taku tuakana nā kuia kai reira i a ēnei. I tipu ake au i te Whānau Apanui, engari Tamariki noa ka hoki, ka haere ki te wai pounamu noho ai. He tomo hoki te aho i haere au ki reira, i, i whakamoetia taku tungāne ki tana wahine nō Ngāi Tahu. He here whakapapa tērā āhua. Ā, i noho tonu au tahi a rātou nō, te, nō taku pakeke te, kētanga, 15 pea ngā tau ka tukua ki te, ki te haere ki te awhi atu taku tuakana i moe nei tana wahine, a Ngai Tahu, i tērā wera āhua hoki, he āhua tonu tērā, kau e tukua tō tuakana koe anake ki te haere, haere anō koe ki te mau tō tuakana. Tieki, hāpai tana wahine ki whānau mai ngā tamariki, pēnei au he hāwini tērā mahi, tieki. Engari he tikanga tonu tērā. Kāore ki o mātou hai kura i te kāinga i tērā wā. Nā, ka tukua katoa ngā tamariki o, te, o tō mātou ina rohe ki, te, ki ngā ki, uh, ki ngā haikura o, o, kei konei, kei Ākarana. Ko tēhea tā? Ā, ko Wāha. Wikitōria? Wikitōria, ko te, me, St. Stephen's mō ngā tāne. Ā. Mm. Hoi anō, ā, Oh, i a mātou nei e tamariki ana, kāre he, kāre pēnei i nāianei. Kāre au e mōhio ana mehemea i tahuri ngā, ngā mātou ki te patu kino i a rātou tamariki whēnei i ngā āhuatanga o nāianei, ne? E puta nei i roto i ngā nūpepa, wā tātou pēpē e patua ana ki a mātou. Hmm. Uh, I a au e tamariki ana, tautohe māua ko taku whaea, ka haere au ki te hopu i taku hōiho ki runga, ka haere au ki aku kai ko aku whaea, ko aku tūpuna rānei. Kāre he patapatai. Engari i ngā pō ka ui atu a kaumātua ki roto i te wharenui, kua tōia atu au e taku waeine ki roto. He waeine. wāngai i a au, i a au e tamariki ana. Kāre au i tupu mai me ōku mātua i Pukeariki, i Ngāmotu. Engari tupu mai au ki reira, taiporo e nui. Ko āmua ka āpōtiki tērā. Panaia mai hoki a Āpōtiki I te takutai moana, i Manawapou, te ngutu awa, Manawapou, tā ngā oe, nē? I panaia mai e wai? E tauiwi, i muru a te whenua, nē? Te takutai moana, nā, pai ana te takoto, nē? Ngā māra i reira, ā, ka riro katoa i a rātou ērā, panaia mai ki uta. Ana, ko ā Potiki tērā, ka noho tahi me ā Mua, Tonoa mai e a mua, are mai ki konei, wai angatia te marae, ai no o nga mokoto. Ana ko Taiporo e nui tera, ko te ingoa o te ware nui i tu ki Manawapou. Koira te ware nui i ui atu ai nga rangatira o te motu, kia kaua Kati Rawa, Kati Rawa te tuku wenua. Kati Rawa te rere o te wai Maori ki te wai tai. Ana e kōrero ana tērā mō te whenua, kia kaua e tukuna. Ana ka tū ki reira. Muri mai o tērā, ka tū mai te pakanga i Waitara. Taʻi rau, taʻi, taʻi mano waru rau e rima tekau mā wā te ui nui i tū ki Waipounamu, ki, ki Manawapou. 1860 ko te pakanga mai i roto o Waitara. Na, ka murua te whenua, ka murua te tangata, ka murua te oranga o te tangata o roto o Taranaki. Kua kite ki a Tauiwi, kare tukuna te whenua. ā, ka tīmata rātou ki te whakariterite o te pakanga i te wā i pakanga mai ai o roto o Waitara. Whakaaetia anō koutou kia haere ki te marae? Āe, āe, koirā te kāinga i te wā e haere ana ō mātou mātua ki te marae. Ē, me haria hoki mātou, waiho kei tiaki ā mātou i te wā kāinga. Ana. Kei hei ngā wā o ngā tangihanga? Āe, haere ai mātou ki ngā tangihanga. Ko tō mātou marae hoki i te taha awa, te taha tonu o te awa nei. Ā, wai anō, wai anō mai mātou, ā, wā mātou na nei haututū. Engari, haria ai mātou ki ngā tangihanga, ā, te muinga o te wā, kai, kai runga, kai roto kē mātou i te awa, kai te taki kaukau. Ā, kai te pikipiki i ngā hua rākau, ā, o mātou pākeke. Te meinga o te wā. Āe, engari āe, haria ai mātou ki ngā tanianga, ngā huihui, ngā huihui a ngā rā, a mātou rā o te Ringatū, āe. Ā, kia hoki mai au mō Ruātoki nā te mea i whānau kē mai au i konei. I te tau rua tekau tahi mano e iwa rau e rua tekau mā whitu te tau, ka whakahaungia e te Kāwana ō mātou koroua ki te mahi i te rori, Mai Ruātoki kia puta ki Ruatāhuna, mai te awa. A ka mahia te rōri. A koirā tā mātou mahi. Kua tae ki te wāhi mea, kua tawhiti mai te kāina, ana kua hunu ki taku māmā me mātou ki reira, noho ai. O mua kei tērā, i whānau au i te taha o te rōri. Kuini pea au e haere rōri nei nā wā katoa. tū. No te mea i hoki ne, no, mahara ake ana hau i tērā wā ki a mātou e taki hau tutu ana ne. I tēnei wā hoki, kua panapanaia Ngā tamariki ka haututū ana. I a mātou e taki haututū ana, kāre mātou e panapanaia. Ka tōia kētia mai mātou e ngā kaumātua kia noho i te taha i a rātou. Kāre e panapanaia. Āe, ka rī tawhiti atu i tō mātou kāinga te wā hei whānau au, taha tonu o te rori. Kei reira tonu te kōhatu e. E whakamahara ana mō tērā. Arā, nō te 27. Ā, ka noho, ana koirā te mahi, ka hoki ki, ki uta, ki te nahere, kua hoki mai ki rātou. I pērā tō mātou whakapakekengia. He mahi anō te tamariki? Āe, nā mea pakeke ake rā, kua tīmata, nā mea anō kua hahua. Ake ki ake, e, āe, kua whakamahia rātou ki te mahi i roto i ngā, i, i muri, āe, te taha i ngā ringa wera, āe, o, koirā katoa ngā mahi, āe, tērā hoa. He aha ngā mahi a, a ngā hapū i Maniapoto, i, i te wā e tamariki ana koutou? Mahi pāmu, mahi pāmu te mahinga nui, mahi pāmu he kerirori. Ie, koirā ngā, koirā ngā, ngā tino mahi, he mahi pāmu, he mahi keri rori. Āe, koirā. Āna hoi anō, te ingoa o Pikiwai, he aha te tikanga o tērā? Pai tō pātai. Kāre au i rongo, he aha rawa te tikanga i kōrerotia ai taua whenua rā, tērā. Āe, engari koira tonu te kāinga i tupu ake ai au, e ngā ōku kuia taueke, kore rawa i mōhio ki te kōrero Pākehā. Kāore i pīrangitia kia kōrero Pākehā ki roto i te whare, e riri ō rātou ki tauiwi, he iwi kino, te Kāwanatanga e tini anga, e teka, e kaiā. Na, i pērā ngā kōrero i rongo ai i au e tamariki ana au i tērā wā. Na, are au ki te kura, are mātou e tukuna ki te kōrero Māori, nē. Na, koira tonu te mea e ora ai tōku ngākau e kōrero Māori ana, ka riri au ki rātou, nē. Te ingoa i ō mai ki a au he ingoa Pākehā. Raymond, i te kura i, i, i mea ara, i Moturoa. Ka riri au, e ara tērā i taku ingoa. Raymond, so I was Raymonized i te kura. Pērā ki a au. Muri mai, colonized. Muri mai, pulverized. Kua pērā, ka pērā katoa ngā kupu o nā ia nei, kei ahau kei taku ngākau e, e purei whutupaoro ana. Mm. Engari, i te kura, pīrangi tonu au kia kōrero i te reo mātou rā ngā tamariki. Engari, ko aku ōnga, kāore i pēnei me au i tupu me ngā kuia kaumātua. I tupu ake i roto i ō rātou whare whānau anō, nē, me ngā mātua, e kōrero Māori rātou ki rātou, kōrero Pākehā ki ngā tamariki. Koira i raru ai. Na, i a au e noho nei karekau he oa ei korerotanga maku o toku ake reanga. And I'm only eighty. Kai te tamariki tonu au. Na, koinei te ahua. Karekau e hoa, e korero. Kua mate mate katoa atu. O nga wahine, ko a ratou mahi he raranga, raranga whariki mo nga whare. Ko nga tane ka rarau mo he aha ratou mahi i aua tamahi rawa. He parau riwai pea. Ae, oira, oira. Engari, ko koe tetahi o na tohunga mo tenei mea mo te raranga. Ā, i ako mai koe i ērā tūmomo mahi i a wai? Ehara i te mea i ākona mātou pēnei i te ako tamariki nei. Hoi anō ka noho atu koe, haere mai ka āta au ki te tapaihi, ara kē, haere koe ki te hoa hei tapaihi. Haere mai ki konei i te i te mahi ngā harakeke nei ki te tapatapahi ki te... Engari ka reira atu i kimi me pēnei, me pērā, me pērā te raranga kete. E pērā taku kōrero. Koinā o tā rātou titiro mai. Kāre pēnei nāia nei me tuhi, tuhi me ārāne. Koe nō tāu, he noho i konā, he titiro. Ngā mata, ngā te ine ngaro, ngā ringa ringa. Haere ki te hārongia mai ngā harakekena, haere pāerangia mai ngā harakekena. Whakanoia atu, pērā mea katoa. Koe rā, te āhuatanga i a mātou nei, he tamariki. I whakahuahua koe mō Hāmua, te ingoa o Hāmua. Koe rā, ko te Hāmua tērā o Hāmua i Te Tai Tokerau? Kāre au te mōhio ki tērā. Engari ko te Āmua nō roto anō i te rohe o Taranaki. Ko Āmua, ko Āpōtiki, Ko Awe, koira ngā karangatanga a Puo, te takiwā o te Awera, ko te Awera, ko te Āroto, ērā kōrero katoa kei reira, kei roto o Taranaki. I pakeke mai māta ahau i roto i te mātotoruhana o te Ringatū. Tō mātou kuia hoki he karakia i te ata, i te wānunui pō, i te pō, i te ahu, nā wā katoa. Ana ko tō mātou whare puni, ka tahuna he māhurehure ki waenganui, he oneone noa hoki te kare, he wini o muri. Ka tahuna, ana, kua takoto koe i raro, kare koe mate i te auahi. Nē, kai rau. Engari ka noho tū koe, ā, kua maremare koe i te auahi. Arai, pakeke mai au i roto i tērā āhua hana. Mai tērā rā ki tēnei rā, ā, kai te mau tonu i a au nā, nā Tikana a Te Rinatū. Engari, ā, ka haere i te kūra, e e waru aku tau ka haere au ki Rotorua. Engari nā tētahi anō o aku pāpāu hari ki reira, i te taha ki nā Vercoes, he Vercoe hoki taku māmā. Ā, ka noho mai au i reira nō te 1939 te tau ka haere ki taku pāpā i te whakahoki mai i a au, ana i a au e kuia nei i te kāinga. Ko te taha o taku arawatana, kei te taha ake ki taku pāpā, ko tōna koroua nō Tūnohopū. Ko Maraki tana inua. Ā, kei te haere nā Uri o Maraki mai Ruatoki ki Waikaremoana, huri ai. Ā, koirā tōku tahahana ki a Te Arawa. Ā, he nui ngā waka i ngā kōrero e rongoronga ana au nō muri mai, Aotearoa, a Kura Aupō, a Tokomaru, āe, ā, nō te oneone. Ngā kōrero. Engari, kai roto rā mātou i ērā karangatanga waka, Tokomaru Kura Aupō Aotea, me ngā karangatanga iwi o roto o Taranaki, e waru, e iwa, tekau atu ngā iwi o roto o Taranaki. Koira i raru ai he taranaki nui rawa o nga rangatira. Ko Hamua tuatahi. Rite tonu taku manawa wha ki waku marae ko Toerua. Ko hau te kuia o tenei, ko hau ano te kuia o na. Maua ko taku tuakana enari ko iwa tekau ma ono taku tuakana. Ano ko hau e waru tekau ma rua toku pakeke. Nā reira ko māua nā pākeke o Owini, o nā marae e rua. Ina i a koutou e tamariki ana, tukuna anō koutou ki nā marae, ki nā wā o nā tanihana uhuna nei, tukuna ai tēnei mea te tamariki ki te haere ki reira? Āe, tukuna. Engari ana, he kai reira anō te wāhanga mō nā tamariki. I tērā wā, te papakāina hoki te marae nei, nā papakāina. Kai reira nā kāuta o nā kuia, nā whare moe o nā kuia kai te taha whakarūnga. Ko nā kāuta tunu kai kai mua. Koirā te āhua o te noho o Waikirikiri i tērā tāima. Kua moe, kua hoki, kua wewete nā kakamai o te kīhini rā, ā, e noho ana i roto i te tapu pea. A kare noho mātou mōhio he tapu i tērā wā. Engari e whakaaro ana, ā, he, koirā nā tikanga i tērā wā. Kare koe pātai, kare koe aha, koe noho. Ko hoki ki te moe, ano ko hoki ki roto i nga whare papa. Koe ra nga whare moe. Ko Owaki te ata, ana, ko Wewete ano nga kakara, ko Kuhui nga kaka mo te kihini, ano ko hoki mai matou ki nga kau. Tera to matou whakapakeke ni a mai. Ki reira matou noho ai. Kaua e pōrearea i te marae. Kaua e whakawhitiwhiti i te marae, ā, koira hoki nā ture o nā koroua. Ā, engari, ā, e rongonia te reo o nā tamariki e, e kōrero ana, e, e auē ana, e aha ana.

Taniwha. Koe te ingoa? Ko Raukawarua. Koira te ingoa o te taniwha o Mehorana. Nō muri nō mai nei ka rongo mātou i tō mātou matua e kī ana, ē, koinā te tino taniwha o ngā taniwha, koinā te rangatira o Ngāti Awa. Ana, ki a mātou hoki, oo, ko Ngāti Awa te hapū, nē, Ngāti Awa te iwi. Kāore kei te kōrero kē ia, ko Ngāti Awa mō ngā taniwha o te awa. Na, na ki a koe, he aha tenei mea te taniwha? Ki etahi hoki he mea whakamataku, ki etahi he kaitiaki, tetahi, etahi, koira atu momo, he aha ki a koe, ki a koe? Tokorua o matou rua taniwha, te raukawa rua nei tetahi, a, kua hakai atu a tetahi. Nā, ko tā Kai atu ana he kaitiaki. Koirā te mea, kia haere ana mātou ki te, ki te mea, ki te kaukau, mēnā kua hiahia tō tohu, nē, kua hiahia tō tohu koe, kua kīia mai ki a mātou, ā, mā hākai atu ō koutou e, e, e, e pana mai ki, ki uta. Nā, koirā tērā o mātou taniwha. E, tērā o ngā taniwha, he kaitiaki. He kaitiaki. Ngā mea haere ki te. ki te mea, ki te awa. Ana i wētahi wā hoki, ka toroiwi mai ana he tamariki mai wai o hau, ka toroiwi mai ana ka heke hara mai nei, ana ka mau, ki te wāhi tonu o te ana o Hākai Atua. Mōhio tonu ngā koroua, ngā kuia, Toremi ana tētahi e haere mai ki reira, kei reira, kāre e mihi, kua mau, kua mau i a Hākai Atua, ana koirā tērā o mātou taniwha. Engari he mate he tāngata, ka tere mai he tū, he tāngata i Ruatāhuna, e, tēnei whānau i, i a Tamiana mā nei pea taua whānau rā, i tere mai Ruatāhuna, ka mau i te pūtere. Ana nehua tonu nia atu kai reira, kai taho tō korou o Mīhana. Ana, pērā anō nā tamariki, āhua nui tonu nā mea i mate. Ēnari ana, ka noho ki te pātai he aha i pērā ai, ana ka mōhio nia he aha. Kare hoki e kōrero nia e nā tohu na he aha. Ko te tāngata whakamutu ena i mate i reira, a i tere ki te ake inia marae i te puaha o te akau i Whakatāne, i kite ake inia atu i reira. Koira te whakamutu no o te tāngata i mate i te awa. Tō mātou awa o Tāngāoe, ko Toi te taniwha. Engari tamariki mā, kaua e āre ki reira. Kaua e āre ki reira ki te tiki ngā ara keke. Kai toremi atu koutou. Kaua e āre ki reira. Ana, koina tonu te kōrero. Kia tūpato. Ana, he whakatūpatotanga katoa ēnei, nē? Ā, mēnā kōrero whakatūpato mō taua awara. Kia whakarongo mātou, he taniwha tō koutou, kei konei tō koutou kuia. Kāre e whakahuania ana te taniwha, he kui ake. Kai konā tō koutou kuia. Ki te mahi koutou, mahi kino koutou, ana ko moho koutou, kāhania koutou. Ā, kāre e pīrani ki te mōhio kāhania, me whakarongo a Tika. Kare mātou mataku i tō mātou taniwha, te mea i haria mātou ki tana rua. He urupā hoki i runa i te, te pui, te, te hiwi. Ana ko te hōpua kai raro. Ana kai rera tonu te, te, te hekehana mai o te kuia. Kai rera tonu te, tana hekehana mai ki roto i te hōpua. I, mai tērā rā ki tēnei rā kai reira tonu. Haere roa atu te huna i tōna wā, ko Wairore tana ingoa. Ka kitea, kōkoreke, e, e tuwhera mai ana tana rua. Kātahi ka kiminia, ana ka kitea i te hekehana mai ki raro ki roto i te hōpua. Ka noho te toa mātau koroua ki te kōa, nā koinā te heke ana mai o tō koutou kuia e noho nei. Ka manaakini a koutou, ka kaukau, engari, kaua e takatakahi nā wāhi mea. Ka tohungia anō wōna tāngata hai tiki i te tuna o roto. He tū mea ora. Ora tei taua rua. Na ko nā tāngata tiki ai i ko nā uri o te kuiara, ko nā Ereatara. Tērā whānau nā Ereatara. Ka mate mate wērā, katahi ka whakanōhia ko te pāpā o te waine, e moana koe ki a te waine. Kei te moho koe ki a te wai nei hae John. Tana pāpā te tāngata whakamutuna ki te nanao i te tuna o te e. Ka re kitea e te rāwa, a re tonu te rāwa hou e haere atu ki te whāwhā. Mā wana uri anake e tiki. Ana ka tīkina atu ana, ah, he tuna rahi tonu hoki. Engari ka whakahokia ia ki te marae rānō, ah, kia kai te hapū katoa.

E pērā rā au, anā, ka whānau mai anō mātou, ka pērā anō ngā tikanga. Ka whakamoemoetia ngā, ngā tāne wahine tika hei here whakapapa. E pērā ana hoki te, te moetanga o tuku tipuna o Ngāi Tahu ki taku kuia kia mihi kōtuku. E pērā anō te ahu o tērā. Haramai te koroua nei ki te hanganga whare karakia mai Ōpoti ki tae atu ki Tūranga. I te wā e mahi ana i ngā whareka kēkei i roto o Ngāti Porou ka, ka tirohē ngā korou o reira. Me hoki tāu ki, tātou ki te Whānau Apanui te kimi te whanaunga hei, hei wahine mate koroua nei. Kaua e tuku ake hoki.

He pai ra tera ahua. Koira tena tika ana korou. Ka whakamoe, i pera ra nonia i tohungia ai hai here i te whanau. Ara ka menia mai a Karanau moe tane noa i tera wa. Ara to tane kai te moe koe. Ana, ko te tane nei ka tau tira, i pera au i te kuia. Na riu ki mo tena. Ā, ka mēnia, ana, mō te, mō tētahi, mō, ka whakaritengia te rā hai haramai. Haere te hei māua i te kura i mua. Ā, tae koa ki a Charles, o koe haramai taku kāinga. Tō ihu hūpē noa iho ai. Ana, kari tutuki. Ko mātou pāpā, Ka hea te mea tāne, a hea ka haramai? Oh, ka rei haramai he mata aku. Ka rei haramai. Enari, i moe tonu au ki roto i te whānau rā, enari ko tāku anō i hiahia. Kaua, e pērā ni ai. Pēnā ka mate te tāne a tētahi wahine, Ka rau mo hoki wētahi iwi, ēnari kei te mahi ai, i mahi ai e o tō tātau iwi tērā. Ka kīia tērā he pā kūha. Kua whakamoea taua wahine rā ki tētahi o te whānau o tana tāne rā. E hia, e hia moemoehana i pērānia. Ana he tikana tonu pea. E haere ana ērā tikanga i tērā wā, engari i kōrerotia e taku waeine whāngai i a au me tētehi o ngā kuia o rātou, ā, me whakarite ngā toko e tēnei ki tāu. Engari nō te taenga ki te wā kāore i tutuki. Te mutunga iho, kāore i oti i a rāua tā rāua waka ritenga, a mate atu rāua, ana kua tiro kau noa iho au, ka pē e ai nāia nei. Ā, nāku i kimi tāku, tōna mutunga. Ā. Kua whakarērena mai hoki ki a au, nē. Ana, ko taku hoa wahine nō roto o Te Arawa, nō roto o Tapuika, nō Ngāti Whakaue, pērā mahara ake ana au ki ētehi o rātou i whakamoea, ka tōia atu ngā tama, ara mai, ara mai, ana. He tama wa ine kei ko ralau kua oti te wa karite ne? No ia to tarau ana to korua moenga. Ana ko pera ano ia na ka uru atu me te wa ka maha ano i roto ia rata. Engari koinei tana korero. Ko oani ere ma ia tene me tana korero. Wa ka moe ia pera tia i roto i te ware. Na ka noho ia, ka moe raua, na, koira. Karakau i pa mai ki ahau. I mutu atu taku tuakana, taku tuakana te mea i whakaritea tana tane tuatahi, he mokopuna na Timi Waata, no Pukehina. Whakaritea, kaua ana taku tuakana e hiahia ko whakatenetene, kore rawa a ia mō te moe i tērā, kore rawa. Heoi anō, ka huri ngā whakaaro ki a Ngāti Pikiao. Kātahi ka kitea mai he tāne māna i reira ko George Emery. Whakaritea me haramai a Ngāti Pikiao i te kōrero ki a Te Paipoto mō te take. Ka rongo taku tuakana, ka nohopuku, ka nohopuku, ka rongo kai te haramai a Ngāti Pikiao. Ana, te take nei, mō tane whai ai au pat, heri whai ai a pumai mā. Nō te rā, i tae mai ai a Ngāti Pikiao, ka ngaro taku tuakana. Kāngaro. Oh, o kore e ngā tutuki. Kāra ka awi tutuki ngā kōrero i waenga i a ngā tipika o rāua ko, ko te pahipoto. Uh, hoi anō, ka hoki. Uh, e rua rā i muri mai, ka kitea taku tuakana i te taha i tana whai a ipo ake i moe ai ai. Ā, ka mutu atu i a ia, ana, kāre i tau mai ki ahau tēnā mahi. Engari āe i mahia tērā mahi i tērā wā, nō tērā. Ki te Maratī i puna ki a Ātamahitūrangi. I te wā i a mātou, āe, koirā anake te reo. te Māori. Ka haere i rongo i te reo Pākehā. Kia haere tonu ki te kura ka taea anō ka rongo i te reo Pākehā. I tipu ake mātou i roto i te reo Māori katoa o te teko. Katoa. Ana, hoi anō, i te wā i a mātou haere nei ki te kura, ka rongorongo mō nā mea e kīia atu rā e mutu te kōrero Māori nei i te kura. Karekau mātou i tapahi ai tō mātou kura, nā te mea ko tō mātou tumuaki, tēnei e tō mātou tumuaki, nā te kaha roa e noho ana, e mahi ana i roto i a mātou, āhua Māori tonu atu. Pākehā ia? Āe, Pākehā. Nō reira, kore rawa a ia i tapahi i a mātou i tērā tikanga i uru mai ai ki ngā kura Māori. Mau tonu mātou ki tō mātou reo Māori. Āe. Kia haere i te kura, kua kōrero Pākehā. Ā, kia haere i te kura, ā, i ngā toutou o te kura, ana, kua kōrero Pākehā. Nō reira kē mātou i rongo ai ki te reo Pākehā, mō te haerenga ki te kura. Engari nā te mea, nē, he pai te reo Māori i a mātou, pai noho te whai haere atu i te reo Pākehā, te haerenga ki te kura. Āe, māmā noa iho. Ka tua koe tau mo te korero Maori i te kura? Kei ra tāku ki ake ra Kao. Kare kaua nei uru mai tērā mai ki tō mātou kura. Ki ake rā ahau, tō mātou tumuaki, nē, Māori tonu atu tōna nē hinengaro. Wai rā, karekau ai ia i mea, ahakoa i uru mai te tikanga, karekau tonu ai ia i tapahi i a mātou. Tēnā pea, ētahi, wētahi. Tēnā pea, ka tau a ia ki wētahi e rongo ana ai e kōrero Pākehā ana wai anō hai whakatau noio mō te, mō tērā tikanga. Engari karekau tonu i pā mai a Rael Kew i, i pā mai ki ahau e, tērā, te ta, te kī mai, e, ka wapu e kōrero Māori i konei. E. Pēhea ki Taranaki? Taua ua anō tērā. Ka reo i kite kia patua e tamariki. Kōrero Māori. Kāre au i patua i te kura, engari e rīria ana, nē. E rīria mai ana, ana ka riro ko ngā tamariki hei piriī mana, hei kōrero ki te kaiwhakaako, hei, kei te kōrero Māori ngā tamariki nei, ana, kua riri mai te, te kaiwhakaako. Engari mō te kōrero i te reo i te kura, he orongā ngākau tonu mōku ki te kōrero i te reo, nē. Hoki atu ai ki te kāinga, kāre tukuna ki te kōrero Pākehā, ai ki te kura, kāre tukuna ki te kōrero Māori. Ana, kua raruraru e te inengaro nei i tēnei āhua o te reo Māori me te reo Pākehā. Ana, ka noho taukumekume tēnei āhua i roto i te ngākau. Puta noa i te kura tuarua ko taua āhua anō. Kāore e akona ana te reo Māori i te kura tuarua. Ka pātai au, hāhai pēnei ai? E pīrangi ana hoki au ki te whai atu i te kura tiwikete mō te reo Māori, ka kīa mai, oh, kāore e taea i konei. Kāre kau he rōpū, kāre kau he kaitiaki, he kaiwhakaako, ē, me taku titiro anō, ko tauiwi tonu tēnei kei te kawe i āna tikanga, nē? Ē, me te wawata anō ka taea e au, engari nō te taenga ki te wā, nō te whakamātautau i te reo Māori, kāre taea Engari ko te reo Pākehā, kāre au i pīrangi kia puta, ko te riri a mai au ka hoki ki te kāinga, ki te kī atu, e, kua eke au ki te taumata mō te kōrero Pākehā, ko te riro, ko te riri mai ki a au, na, kore tonu au i whai i te reo Pākehā i te kura, ana, ka raru au ki raro, nē. Tukuna e au kia rere, tērā, kāre au i pīrangi, engari, e toru ngā mea i pāhitia e au. Engari e ara i te reo mā, reo Pākehā, kāre i raru au ki reira, nā te mea, e, kāre au i, ka, kāre au i noho kia puta i tērā. Kei riri mai ōku kuia taueke ki a au, mōhio ki te kōrero Pākehā. Nā, ka raru au i tērā, kāre e taea ki te haere ki te tuaono o ngā taumata, nā te mea karekau te reo Pākehā. Tararū au i reira. Ahakoa ēnei e toru i hipa atu, nē? Na ka noho tērā taumahatanga ki runga ki a au, tae mai nei te ki tēnei a, tēnei rā, nē? E me taku āwangawanga anō, kāre au e mataku kei te mōhio au ki te kōrero Māori i runga i te mea kei te rongo ngā taringa, kei te kōrero te katoa. Engari ki a au, ko te reo, ko tō tātou reo tonu te mana. o tō tātou taketakenga ki te kāinga. Te reo i te kura i ahau nei e haere ana ki te kura he ko te reo Pākehā. Kāre mātou i whakaaengia kia kōrero Māori i te kura. Nā, ka whai ngā mātua o ērā wā i te mea i roto i ō rātou whatumanawa, e tika ana te kōrero o te Pākehā me mea kia, kia, kia puta koe ki te ao whānui, me kōrero Pākehā. Nā, ka ngaro haere te reo Māori. Engari i roto i tō mātou nei kāinga he reo Pākehā, he reo Māori. Kāre, kāre he raruaru ki a mātou, ngā reo e rua. Um. Kāre ia i runga i te marae, engari i runga i te marae he Māori te, he Māori te reo kāre hoki ngā o mātou tūpuna mōhio ki te reo, te reo Pākehā. He kona anō. Hai te pōkia tātou i tēnei wā, te mea, te nuinga o ata, ā mātou tamariki o te kāinga kāore i te mōhio ki te kōrero Māori. Nā, nō reira, tēnei kaupapa, te ipukarea, kai konei pea ka noho te ipukarea hei kuia, hei kaumātua, kōrero ki ngā tamariki ahakoa kai te moemoe, kai te araara, ka rongo tonu i te ipukarea, ānō nei he kuia e tau eke kei te kōrero. Nō reira, kai te mihi ake ki tēnei kaupapa, kia noho mai hei āwhina ake i te unga ako ana, rongo ana i te reo. Ū. Āe, me te tapu i kōrerotia rā e tātou. He tapu, me noʻo anō te tapu, e tika ai te noʻo o te tangata i roto anō i a ia. Ka noʻo tonu ngā tikanga o te tapu me te noa. Ka kore te tapu me te noa, e kore tātou e mōhio kua rite ki te kararehe, nē? Hori te ki te karare, kare mōhio ai, ka kau ai pērā te āhua, me noho anō i roto i te tika, i te pono, i te māramatanga. I roto i te aroha me ērā āhuatanga kei a tātou hei nohonga tahitanga o te tangata ki roto i a rātou. Nā, koinei ngā mea kei mua tonu i a tātou i tēnei rā.